Merheba guhdarên ezîz, ez Serdar Şengul. Ez Ferzan Şêr. Ji vê hefteyê şûn de hefteyê carek em ê li gel we bin li ser wêjeya cîhanî, wêjeya kurdî bi mijar û şêweyên cihêreng. Em ê hewl bidin bi mamoste Serdar re guftugoya bikin. Belê, di vê hefteyê de em dixwazin derbarê pêşekeyê bernameya xwe pêşkêş bikin û her wekî din li ser podcastgiriya kurdî jî bipeyivin. Em ê li ser armanc, naverok û usûla xwe jî bipeyivin. Lê bêtir para bêtir em ê li ser kamîya giştî ya dîjîtal, podcastgerî, bipeyivin. Destpêkê de dixwazim mamoste behsa avakirin û geşkirina biwara qamiyê bikim. Tedî îro di serdema hîper dîjîtal de çiqas derfet zehf bin ew çend jî bi destxistin û sûdwergirtina wan jê qels e. Yanî wisa dixuye ku yanî her tiştê dî derfet hene, îmkan hene, delîve pir in. Em bêjin kitabên PDFê hene lê tu dê dinêrî tiştên ku em bêjin popüler in ê li ber çavan e dîsa zêdetir ew belav dibin. Tu li ser vê yekê çi difikirî? Na rast e. Yanî wekî te got yanî berî de jî me xeber dabû hem Arşîvkirina, berhevkirina ê ku însanan afirandine muhîm e. Yanî arşîva va tomara denga li hev anîna wan bi hev re û sefkirina ruhe dema xwe tê gotibû û bi min da ku em kamûyek çêkin di nav Kurda de ji xeynî Amûrên nivîskî nivîsandê divê em bi amûrên din ên ragihandinê werin ba hev ji wan îstîfade bikin û da ku kamuya edebiyatê berfirehtir bikin. Ez hêvî dikim Podcastgerî jî bi vî armancê xizmet bike. Wekî ku xuya dike mamoste te dî me goya yanî derfet pir bin ew ki çareser dibin. Di rastiyê de wisa naxuye. Yanî dîsa jî hewlên meylên serdest dîsa hukma xwe zêdetir dikin. Çawa ku em bêjin pirtûkên Ên dijîtal hene û pdf hene mirov nehewce mesela û kurdî mesela bi saya vê yekê mesela bi rêya pdfê dikare gelek sînora bişkêne. Mesela nivîskarek me ji ewkê ji Rojhilat kîtabek mesela dinivîsînin ê wan ê tedî mekanîzmayên sansûrê hene ya ew mecbûr in li gor rê û rêbaz û qanûnên Îranê tev bigerin û bi tîpê wan her tişt şêwaz jî diguhere, dinivîsînin, lê carna mesela li ser kompîturê ew dikin wek latînî jî pdf belav dikin. Bi saya vê yekê tu dikarî wan berhema bixwînî an na tu mecbûrî ji gumrukê derbas kî, ji sînorên Îranê derbas kî, tu ji sansûra Tirkiyê derbas kî û heya were têkeve bazarê pir zehmetî çêdibe û ev jî li dijî rê û rêbaz û em bêjin qayîdên bazarê dijî wê yekê ye. Tedî dibên ya serbest bazara serbest. Ev tişt rê li ber berbelavbûna kurdî digre.

Te dî mesela story tel heye em bêjin pirtûkên bi deng kene mesela însan godarî dikin çend heb pirtûkên bi sedan çap dikin bi hezaran belav dibin bi milyonan tê firotin mirov li wana jî godarî dike lê tu li kurdî dinêrî mesela ev tişt pir kêm e yanî derfet hebe jî dîsa jî hikma serdest hikma xwe dike yanî Durust e xebera te wekî te got yanî ew ji ber ku em di vê podkestê de bêtir li ser edebiyatê bisekinin wekî tegehekê em bêtir li ser pekanîna û berfirehkirina kamuya edebiyatê bisekinin kamuya edebiyatê kurdî bisekinin wekî te got kurd hem ji aliyê siyasî ve hatin parçekirin, hem ji aliyê alfabe ve alfabe ve hatin parçekirin, hem jî li her parçeyê Kurd hîn û usulê serdestê wê welatê dibin. Mejiyê wî jî, fehma edebiyatê wî jî, fehma teoriyê wî jî, nasandina berheman û çavkaniyan jî li gor Fîkr û ramanên serdestî wê welatê têşe digre. Ev jî li ber me asteng derdikeve ku kamuya Kurdiya hevpar derdikeve meydanê. Hem jî sînorên fîzîkî, sînorên zemanî û ne bazarek çêdibe di nav Kurda de û hem jî di serî de me xeber dabû gava ez li ser medreseya xebitî bûm min jî yekê Seydayê pirsîbû ka usûla wê çi ye? Erebî ji min gotibû cemme destûrek, distûrek e gotibû, El îlmû yehselû beynel îsneynî we zalike, îlm, zanist, tiştekî wisa ye ku herî kêm di nava du kesan de çê bibe. Yanî bi riya pdf em va berheman bi dest bixin jî, îmkana me bi xwendina tena serê xwe hebe jî, divê Ew pirtûk, ev berhem di nav kamûyê de, di nav însanen de were niqaş kirin. Em li ser wan heta ku û û belkî em em dikarin bala guhdarên xwe jî li ser xalekî bikişînin. Van salên dawî bi avakirina enstîtuyên kurdî, û avakirina xebatên xwendinê beşên kurdî an zêdebûna materyalan û di akademiyê de êdî êdî derbarê teorî de jî derbarê rexneyê de jî pelek rabû. Lê mixabin divê em hewl bidin ev nikaş, ev afirandin tenê akademî de sînordar nemînin. Biriya podcastê em dikarin îmkan bidin kî kesên din jî belkî di varî akademiyê de xwedî perwerde nebin jî tev li vê kamuya kurdî bibin. Çunke her çiqas kamuya kurdî her çiqas zêdetir bibe, berfirehtir bibe vêga îmkanên me bêtir hebe ku em li ser Pirsgirêkên xwe, pirsên xwe bi hev re bifikirin, hevdûre bişewirin. Belkî armanca me jî ev e li vir. Biriya sohbetê. Bêguman carek kewkê çalak events didî gazî gelek kesa dikin. Carekê jî tevlî wan bûbûm. Li wir jî mesela li wê derê jî min xwestibû bibêjim serê pêşî wextê ez derketim ser dikê ya min got ez ê çi bêjim ji van re milê nêrî gelek kes hene. Yanî ê me mesela qamiya ku em hîtaba wan dikin piranî ji kesên ji kêm kesa pêk tên. Ê akad ê nivîskara bi xwe jî ji xwe ji kêm kesa tên ê akademîsyen û lêkolîneran ji xwe hê hê yanî çend kes tên yanî tu li wê neya dinêrî salon filan ne dagirtî ne. Bi vî rengî jî mesela ê çalak events mesela çend heb wêneya wan jî ez bibînim ê bi xwe ez tevlî wan bûme gelek kes tevlî van tişta dibin. Ev tişt biya min gelekî girîng e. Ew kê ye? Mamoste her tim mesela Kurd bi awakî ji xwe re qamiyek ew çêkirine yanî bi awakî veşartî be jî te dî mesela stran qedexe bin ew qasetên kevin hebûn me pişta wan qul dikir car din mesela bêjin qasetên Îbrahîm Tatlîses be deng gên ji van têdebûn û ew pir belav dibûn.

Nivîskareke ji Başûr bixwînim û ez bêjim mesela ez bi xwe Batmanî me yekê Diyarbekirî be ji min re ew deng bêtir balkêş tê lê di podcastê de ew tişt weko pêk nehatibe yanî ji hêla deng ve ji hêla qenala ve tamam Medtv, Medya TV, Vanên dawî, Herkes Mirov, Zarok TV gelek gelek mînakên xweşik û ê baş e ne. Ew ji xwe re cihê qamiyê çêkirin. Weko di di ji bo deng podcastê filan weko podcast û kurdî hê li hev nekiribe, hevdû hê nas nekiribin. Yani hê pir pir destpêkê ne weko. Durust e. Da ku ez temam bikim bêjim. Mesela berî de berî ku podcast bi îmkanên dijîtalên nû ket bi rojava me, berî de radyo hebû. Mesela teorîsyenên giregir li Ewropa Raymond Williams, Jean-Paul Sartre, Walter Benjamin vana çend navê din jî tu lê zêde bike. Aynî wisa van nava biriya çunki konvansiyonên nivisandinê û konvansiyonên xeberdanê ji hev cuda ne. Yanî kitêba Peter Burke bi sohbet sanatı. Meriv ne tenê biriya nivîsandinê biriya akademiyê zanist diafirîne. Meriv biriya sohbetê jî. Bêguma mamoste BBC'ê ya mesela dramayên îngilîzî hene mesela tamama wan dramayan li ser vêga neqlê deng jî kirine tamama wan li ser radyoyê pêk tê mirov li wan guhdarî dike. Ev tişt ne şaş bim di tecrûbeya radyoya Êrîvanê de ev tişt hene. Lê vêga di podcastgeriyê de wek ku min got yanî hê wek wek ku tam me ruhê zemanê xwe zeft nekiribe. Aynî wisa ye. Belkî jî yek ji armanca me ya destpêkê jî ev e yanî. Ev e ruhê zema zefkirina ruhê zemanê. Te te baş gotiye. Ama yanî em em jî êdî belkî hîn bibin biriya sohbetê belkî biriya diyalog Diyalojîk, zanist biafirînin çimkî nivîsandin çi bibe bila bibe afirinderiyê yekalî ye. Nivîskar rûdine tiştên berhemên xwe dinivîse, belkî panelan de, sempozyûman de bi xwinêrên hot xwe têne bahev. Ema xeynî wî, vê

Loma podcastkirî îmkanên din dikare pêşkêşî me bike. Rast e, wextê mirov li nifşa rewşenê wan dinêre, carek ne şaş bûm Mişkawa Nemir re gotibû, min got vêga nifşa we û nifşa me jev cuda ye. Mesela ew nifşa tîrêjê ê berê filan, gîş ew kesin ku yanî, ji xwe ber da dikarin gotara pêşkêş bikin derkevin bipeyvin Wextê min jê pirsî min got mesela ji kawa newir nemir min pirsî min got ya ême em ne wane mesela yek tiştek dixwaze tu dibê ya gerek mesela ji te nivîsek bixwazim tu bêjî ferzan gerek tu beriya bi mehekî haya min jê çê bikî gerek tu kitaba bixwînî tu kitabê xwe binêrî tu notê xwe binêrî tu cardin li qadê vegerî Çi hatiye gotin, çi hatiye nivîsandin, mirov çi li ser gotine, çawa wergirtine, tu van tişta tev didî hev, tu rûdinê tiştek dinivîsînî, ji bo panelê wextê gazîte dikin tu haziriyek dikî, mitnek amade dikî. Ê nifşên berê ne wistan e. Mesela şeveqê tu gazî dikî tên êvarê dikarin bipeyvin. Wê demê kawa Nemir bersivek pir xweş dabû. Got ne ji ber xwe ne ji ber xusûsiyet û behreyên xwe got pêdiviya civakê wisa bû. Got carna te dî ji saziyê, ji partiyê gazî me dikirin bername ew ki yanî tiştekî ne taqvîmî bû. Tişteke ne pîlan kirîbû û ji xwe ber tedî civat digeriya mirov diciviyan digotin filan kes derkeve bipeyve digo êdî ew jî derdiket dipeyivî êdî ev podcast tedî rê ji bo van tişta jî xweş dike nifş jî diguherin pêdiviyê nifşa diguherin vêga her kes tedî tiştek ser guhê wan e bawekî kabloyî bê kabloyî filan tişta godarî dikin. Tu diçî birê ve diçî tu dixwazî tişta temaşe bikî. Hemû dinya di berî ke wan dane. Bi min armanca min rast armanca belkî yanî we pêkanîna zanistê jî diguhere her diçe. Yanî îhtiyaca însanan, tekîliya însanan bi zanistê bi hunerê jî diguhere. Her diçe diguhere. Ama mesela di nav Kurda de van salên davî de piştî ku ew akademîşûn berî de qedexe bû. Yanî qet destur nedidan ku ew qewmiyekî wisa çê bibe. Yanî heta van salên davî ew Kurd kitêbên xwe di bin axî de wedişartin. Yanî peydakirina kitêba li malê jî qedexe bû.

Dikarin vê qedemeyên navgîn jî rolekî wisa jî pêk bînin. Çunke heta ku zanist di bin paşê divarên bilind in akademiyên de bimîne, ne nivîskar yan jî teorîsyen, akademisyen dikare ji civakê îstîfade bike, ne jî civak dikare jê îstîfade bike. Wekî ji Tego yanî em çawa dikarin îlim û civak Bînin ba hev kamuyoke nû belkî meriv xizmet dike rolek bilîze da ku kamuyoke nû di nav Kurda de çê bibe. Yanî li şûna entelektuel belkî ji xeyînê entelektuel figurek din ji namê jî derkeve wekî public intellectual dibêjin îngilîzcî. Entelektuelên kamuyan hem paşxaneyên wana teorîk hene hem jî alaqeyên wan li ser tiştên pirsgirêkên îhtiyacên rojane hebin. Wekî tu me dibim mamoste arşîv, arşîva dengan, arşîva tomarkirina dengan tedî mesela wextê mirov serboriya kurdî di warê ewkê de yanî ên gelek zimanên ku qedexe rîsk li ser wan hene mirov digerin gund bi gund digerin peyva didin hevdû kom dikin strana tiştên folklorî yanî Em bêjin beşa folklorî pir zêdetir bi van tişta ve mijûl dibe. Ê vê dawiyê piştî vebûna enstîtuya, akademiyê filan tedî folklorîstên mên xwedan ilm çêbûn. Lê ê berê ne kesên wisa bûn. Yanî ne akademîk bûn jî dîsa ji qaset qaset digeriyan gunda, kulama, strana her tiştê me. Îro jî mesela hin tiştên ku me ji mezineyên xwe wernegirtibin, me nebîstibin jî mesela tiştê ku tu dixwazî neqlê zarokê xwe Bikî diçî serî li wan tiştên berhevkirî didî. Mesela em bêjin pirtûkê di ser zaroka, li ser kilamên zaroka em bêjin meselok in, çîrok in, pêkenok in filan tu ji kitaba dixwînî car din dixwazî wan vejînî. Îro edibêm podcast derfeteke wisa jî dide. Tu ne mecbûrî qaseta veşêrî tu li platformî em bêjin e, dewletek dikare tiştek ji bo herêmekî sînorek deyne. Lê mesela hin tişt hene li ser online hin e, dijîtal in tu li Tirkiyeyê nikarî lê godarî kî tu li Yunanistanê dikarî godarî wan bikî li Almanyayê li Rûsyayê godarî bikî. Bi vî rengî jî arşîva dengan, zêdebûna dengan, rengên wan, devok, Ewkik derfetek ji bo parastina van tişta jî. Rast e û faydeyê wan ji bo edebiyatê jî hebe. Mesela Halbach kiteba xwe ya Çarçoveyên bîra civakî de referans dide Stendhal. Dibe eger Stendhal bîranînên leşkeriyê ji kalên xwe ne bihîstî bûya, nekaribûya evê romana xwe ya Reş û Sor binivîste. Ê ku biranînên leşkeriyê ku di vê kitêbê de derbas dibe bi piraniya van bîranînên ku ji kalê xwe bihîstî bû. Yanî bihîstina tişta evê şansê Ewropa, Fransiyan hebû belkî kesên wekî Stendal. Va tişta kir malê edebiyatê. Ama nav me kurda de her tişt pir zû ji me diçe. Neşaş bim li pirtûka zarokên ber çem ya ciwanmerd kulik jî tiştekî wisa ye. Mamoste bi kaset pêl dike, tişt dengên ji derve dikevinê filan. Ew zarokên berçem yan gotina te ji tenda zarokên berçemanî ber çavê min tiştekî wisa hebû. Heya ku ew em em vê bîr û bîranîna va arşîvan qeyd nekin, em ê çawa û bi çi avayê tiştên nû biafirînin ê ku aîdê me bin. Rast e mamoste. Ewkek jî ye mamoste te dî

ve girê didin. Yanî tişteke asayî jî were serê wan tu eleqa wê û em bêjin reşikiyê, nijadperestiyê bi hevdû ve tine be jî wê yekê bi reşikbûna xwe ve girê didin. Ev tişt di cem Kurda jî heye. Qedexeyên salane Kiriyê ku mesela hin tişt hene tê serê tem bêjin di derbasbûna lambeya sor de mesela qedexe yekê em bêjin gerdûnî ye tu derbas dibî cezayê trafîkê tê ji te re. Li Kurdistanê jî ev wisa ye em bêjin li Hewlêr jî wisa ye di her derê cîhanê ev tiştekê gerdûnî ye. Polîs mesela digre dibêje ji ber ku ez Kurd bûm hatim girtin. Belê paşxaneya vê çi ye mesela Tu di rê de diçî plakaya te ya Diyarbekirî be, Batmanî be, ê pêş te em ji bo xwazgîniya mesela malbata me ji Batmanê dihatin Enqerê, du heb erebê me peyhev diçe, yek plaka sî û çar e, ew derbas dibe, nasekinîn, erebê din heftê û didoye ê Batmanê disekinîn. Tam paşxaneyek heye. Lê bi vî rengî jî wextê ez jî dibêm reşbîniya Kurdî, reşbîniyek rûnê êdî rê li ber tiştên pêşî digire. Çawa? Tu dibê yanî em post kes guhdarî bikin kes li me guhdarî nake. Çima pirtûk min helbest nivîsand, helbestê min hezar çap bû sed hat firotin. Ev jî dike ku wek afro-pesîmîzm reşbîniyeke kurdewar Reşbîniyeke kurdewar bide rûniştandin, ev jî ez bawer im parikî rê li ber van xebata digire. Yanî her kes vedikşe kozika xwe. Em bêjin Serdar Xoca li mala xwe ye, di nav hezar pirtûkan de tenê karê xwe dike. Çima dernayê parikî ev fehm jî tê de heye ez bawer im. Rast e. Belkî meriv dikare Ba li ser mijarê ku tiştê ku tu gotiyê tekîldar e jî bikişîne. Ev çi ye? Mesela li kêleka têgeha Afropesimîzm bi min divê em behsa bi îngilîzî dibêjin exceptionalism yanî halê îstîsnayê. Ev ji ku tê ya mesela Kurd îstîsna ye, Afrîka îstîsna ye. Em çima her tim derdên xwe jî. Şahiyên xwe jî wekî îstîsna Em ê çawa bişkînin îstîsnaa lê? Aynî wisa ye. Em em wekî îstîsna dibînin. Ya mesela gawa em behsa tevgera karkera Kurda de bikin, behsa rewşa edebiyatê bikin, behsa bajarwaniyê bikin, behsa siyasetê bikin, behsa kolonyalîzm û tevgerên dij kolonyalîzm bikin. Gava em va behsa va tiştan dikin em her tim derbarê xwe de vek îstîsna bas dikin. Ev ji ku tê, bi min ev pesîmîzm jî, ev hissiyata îstîsnayî jî, dîsa jî têkiliya wan bi siyasetên ku hukmê xwe bi ser me de îcra dikin re heye. Ev çi ye? Heta ana dewletên ku em di bin siya wan de dijîn, qet rê nedane ku em tecrûbeyên xwe bi tecrûbeyên dinyayê re girê bidin. Em xwe wekî di dinyayê de hîs bikin û bi dinyayê, bi tecrûbeyên xwe, bi zimanên xwe bikevin tekliyê. Loma belkî di vê bernameyê de em ê xeber bidin, belkî êdî êdî derbas bibin. Di nivîsên te de jî mamoste wekî heman tiştê bibore peyva te bi şekir dibirin. Mesela wextê em dibên akademî yanî bêtir teorî tên bîra me. Mesela ez bawer im di dersa wan de jî mesela baskê teoriyê filan tu xurt digirî yanî teorî tiştekî girîng e û Kurd jî hem ji siyasetê hem ji wêje û wêjeya cîhanî rexneyê filan bi her warî ve nû bi nû teorî jî xurt dibe lê di nivîsên te de Her tim mînakên ku yanî her kes karibe jê fam bike, ji her kesî re xweş were û têra xwe gerdûnî be û têra xwe jî sivik be. Yanî ez vê rengê di nivîsên te de dibînim. Ez dibêm ev jî bersivek e. Ne wisa tu tu çawa dibînî? Yanî mirov divê mînakên gerdûnî zêde bike an bêtir em tewriyê xwe xurttir bikin. Çawa bikin? Rast e. Yanî em em di dinyayê de dijîn.

Di navbera Afrîka û Kurdistanê de yan jî Îrlandayê de, Latin Amerîkayê de nizanim çend hezar kîlometre hebin jî ji aliyê dîrokê ve, tecrûbeyê dîrokî ve belkî em nêzîktir hev û dû ne. Nexşeyê din de, nexşeyê dil de, nexşeyê mêjî de, nexşeyê edebiyatê de. Lê em di dinyayê de dijin. Da ku em vê pesîmîzmî bikişînin. û tecrûbeyên xwe bi avakî dewlemendtir şîrove bikin, divê haya me ji tecrûbeyên din ên dinyayê jî hebin. Bi çi avayê? Bi zimanê xwe, ne tenê behsa kurdî dikim, bi zimanê xwe ya semantîk. Bi zimanê xwe em bi wan re tekîldar bibin, vana jî belkî bi çavê xwe ji nû ve şîrove bikin. Loma belkî em êdî êdî dikarin derbas bibin, em, em. Bi kîjan mijaran dest pê bikin em belkî bêtir pêşî li ser edebiyata cîhanê belkî em em bisekinin. Belkî tu dikarî di vê werde çend tişta bêjî yan jî der em dikarin bi pod podcastgeriyê jî dewam bikin. Tu bêje. Mamoste ji min re ewk dat du hezar û çardeh bû yekem car wextê li Amedê fuar çêbû Sebrî Silêvanî jî hatibû ew jî li rûniştinekî paneldar bû. Sebrî Silêvanî tiştekî balkêş go wê demê yanî hem behsa tunebûna romanê filan jî dikir ez wê da tînim kêlekê hêmayek çêkir bi min pir balkêş hat digot sînorên nivîskarên kurd bi qasî sînorê mala wan e. Mesela mala nivîskar çar ode be tedî di romanê de her tişt çar ode ye. Em bêjin pênc pencere hebe pênc yan ji sînora mala xwe derneketiye. Nizanim Sebrî Silêvanî çawa gihîştiye vê qenaatê. Çend nivîskar ranas dike ev tev tiştek in. Lê tespît tespîteke pir xweşik e, hêma pir xweşik e. Ez wextê nivîsê te dixwînim mesela dibê mesela yanî çend kes hene van tişta dikin. Mesela tenê em bêjin Serdar Şengül çend mînak ji cîhanê anî tamam me xwend filan bi vê yekê naqede. Hejmar jî girîng e. Axirî ji bo ku mirov tasnîfek çêke, kategoriyek çêke, ji bo hezkirina mirovan jî, ji bo ku ez û te em tiştekî em bêjin tu ji vêya hez dikî gerek ew tişt li ortê hebe. Yanî çend cûre vexwarin hebin tu diçî lokanteyê ji te dipirse tu dibê ez dew venaxwim ez ê qola vexwim. Ku dew û qola tune bin mirov nikare van tercîha bike. Gerek tişt jî zêde bidin yanî tiştên podcastê heke yek bin her kes heman tiştê guhdarî bikin. Herge sed be, Tu dikarî wekî ku Bordiyo dibê ayrımî li kesî rêgeza ciyawaziyê tê de kar dike. Tu filan kes godarî nakî ez ji Serdar Şengul hez nakim ez godarî nakim ez yarim Ferzan Şêr godarî kim. Gerek ev her du jî hebin. Ev dibên parikî jî her kes ji ber ku bi tena serê xwe kar dike yanî her kes Ji xwe re kozika çêkiriye. Açebe di di nivîsa xwe ya romannûs wek mamoste de behsa wekê dike. Dibe tu luksa me wek em bêjin nivîskarên rojavayî tune em nikarin jiyaneke bohem bijîn. Gerek em di nav civatê de bin. Tedî bohem dibên, panteon dibên, qesir dibên, tişt dibên filan ê me ji bo kurdan piranî peyva kozik bikar tînin. Tu kes ji kozika xwe dernayê. Ez dibêm redkirina kozika ji hewce ye. Yanî bi te em ê çawa van denga zêde bikin? Çend kesên vêga mewlûd podcast çê dike mewlûd oz înan erol û filan carna ên tiştên din guhdarin. Wekî platform nû hev jî dike. Hene mirov çawa dikare vana zêde bike? Ez Ez bêhêvî nînim qet, yan di nivşên nû de jî, yanî hem ziman dizanin, hem jî haya van ji edebiyatê dinyayê hene, va tişta êdî êdî çê bibe. Mesela tiştekî te got, bîranînekî din anî bîra min, du hezar û pênc bû yan şeş bû, Şaredariya Mezin a Amedê, Li rojên edebiyatê Di rojên edebiyatê de mijara vê salê surgun bû, edebiyat û surgun bû. Me gazî Hilîm Yusuf jî kiribû. Hilîm Yusuf jî behsa surgunî û tesîra surgunî û li ser edebiyatê dikir. Bê hurmetî, qet bê hurmetî na, Mînakek da. Got, Mahmud Baksî çû Swêdê, çend sal li vê derê jiyaye, radibe romanek dinivîse û navê romanê daniye Gundikê Dono. Ga meriv biçe Ewropa, çend sal li vê derê bimîne û hê jî behsa gundê xwe bike. Ev va tiştê wekê belkî yanî Meyla kurda jî nîşanî me dide. Çunku ez wisa bawer dikim ev du sed salên dawî kurd aliyê dîplomasî jî li derva dinyayê modern hatine hiştin. Nehiştin ke kurd pariyekî sistema dewletan be, sistema. Dîplomasiyê be heta. Yani tu dibê jî tu dî teoriyên postkolonyal dibin ya tarîh diçî yani tu dibê der zeman jî hatine hiştin. Eynî wisa der zeman jî tu li kitêba edebiyatê dinyayê jî binêre yani cih didin edebiyatên heta gelên bindestên din jî. Ew ka zêde cih nadin edebiyata kurdî jî, di dîroka dinyayê de jî wan nivîsandinê dîroka. Mamoste Balkêş ez îl te zêde kim. Wê rojê min nivîsekê Rênas Ciyan digeriya dewkê di gazeta Duvar de min ew ciyên lêgerînê heye ya min navê Rênas Ciyan derxist hevpeyvînên pê re hene nivîs dernet girtin. Belkî yanî ji ber nezanîna min, ji ber qelsbûna min, ji ber ew kê belkî jî yanî sedemê normal be. Ev fikir li cem min çêbû, min geriya geriya min bi zû bi zû nivîskarên kurdî peyda nedikir. Ê tirkî mesela beşa em bêjin magazînê hebe, beşa kîtaba hebe, beşa din ew tev beloq in. Tê de xuya ne. Lê ê kurdî xuya nedikir gerek te yanî ji bo ku tu binêrî em bêjin yekê ku tirkî dinivîse tu lê binêrî pir her tişt xweşik xuya dike. Ji bo ê kurdî Enerjiyek mesrefeke wextê zêdetir dixwaze ji xwe re. Eyn wisa ye. Eyn wisa ye. Yanî ez dibim yanî loma her tişt dike ku yanî derfet heye lê dîsa jî hukman serdest nahêle ku tu derfeta di cî de bi kar bînî. Eyn wisa ye. Belkî loma ev ev ev meyla me li ser mala xwe gava em her tim behsa mala xwe bikin, behsa welatê xwe bikin, gava behsa Mala xwe bikim belkî em tam nikarin. Te dî Sebrî Silêvanî divê ya tekîldar bikim belkî pê re tekîldar. Te dî divê ya Kurd tim wek mala xwe difikirin tu jî gelek caran dibêjî tu dibê ya mala me tune. Ev jî ewkek yanî bersiveke dixwe de. Em dikarin bernameyên pêştê servan mijara nasne bisekinin berfirehtir ema Omer Dilsoz bû, carekî sernavên romanên kurdî sekinîbû, tiştek ecêb gotibû, mesela êdî her sernavê de em hem sernavê de muheqeq têgehek navek ewropî tê de derbas dibe, cihek ewropî derbas dibe. Belkî ne jî bi riya fikrandina kûr yan ji. Estetîka nû, lê tenê guherîna naveroka sernavê romana yan jî guherîna mekanên gava em va birin Ewropa yan jî di ortê Amerîka e. Ew ê rengeke modern lê be belkî. Belkî bibe, nabe divê em em lê binêrin ê. Ama mesela Bi min îhtiyaca me niqaşê bi vê rengê jî hene. Belkî em dikarin em li ser kijan mijaran bisekinin. Erê mamoste min ê ji heman tiştê bigot. Yanî te divê em parikî behsa naverokê bikin. Me gotiye me yanî êko min û te me daniye ber xwe. Me gotiye me duwazdeh bername yanî em ê çêkin. Tu jî ez jî em dikarin parikî behsa yanî di pêş beşên din de wê guhdarên me di hêviya çi bên? Mesela di vê çerçeveyekê me bi kurtahî behs kir me xwe serî de Mesela beşa duyemîn em ê çi bikin? Beşa duyemîn de hefteyê bê em li ser vêjeya cîhanê yanî têgeha û penastekirina tarîfa wêjeyê cîhanê, awabûn û gêşbûn û Pêşegirtina vê ya cihêrengî em ji xwe re bikin armanc, pêşî kîjan ekolên vê têgihê bi pêş xistine em li ser vê bisekinin û beşa sêyem jî sêyemîn jî em krîz û dijrabûnên di vêjeya cîhanê de yanî rexneyên û nêrînên din Çi ne, bi çi avayê vê têgehê rexne kirine em li ser wan bi sekin û beşa çarem de jî dişte di vê çerçeveyê de temsîla Kurd di vêjeya gerdonî de cîhanê de çava di be çava bûye em vê tiştê tevî mevanekê xwe mevanekê suprîz tevî mevanekê xwe em nîqaş bikin sohbet bikin. Pêncemî jî yanî wextê ku mirov li van têgehê kot û te behsa wan kiriye, wergêr cihekî girîng digire. Me got beşa pêncemî jî bila wergêr be. Yanî em ê li ser wergêrê hem wergerên nav kurdî û hem ên cihanî bi dû alî yanî bi gelek hêlan ve ez bawer im em ê sohbetekî kûr li ser wê ya jî bikin. Beşa şêşemî jî li ser ezmûnên wergêr Viya kurdî wê mêvanek me hebe, em ê tevî mêvanê xwe yanî em ê du hefte li ser wergerê bisekinin. Û beşa heftê min de em li ser vêjeya jinan bisekinin. Hem di edebiyata cîhanê de hem jî edebiyata kurdî de û hem vêjeya jinan hem jî rexneya femînîst em ê bisekinin û hefteya heştemîn de beşa heştemîn de û di vê varê de mêvanên me ku xwedî gotin hebin, mêvanê me yên jin hebin ku va jinên Kurd li ser va mijaran nêrînin û tecrûbeyên xwe bi me re parve bikin. Em tên beşa nehêmîn, beşa nehêmî jî tedî yanî tu carî ji wêjeya me şer kêm nabe yanî bi her awayî bandora şer gelekî di wêjeya Kurdî de heye. Wê edebiyat û şer sernavê mijara me be. Beşa dehemîn de jî wê mêvanek me hebe yanî li ser vê meseleyê li ser edebiyat û şer karibe danberheviya kurdî cîhanî tecrubeyê din bide ber hevdu. Beşa yazdemîn li ser mijarekê giring em bisekinin çanda rexneyî. Yanî di nav me pêşî di edebiyata cîhanê de, Çend ekolên rexneyê hene, rexneyê çawa derket meydanê? Em viya ser vê sohbet bikin. Ji bo min yanî wextê ku tenê mijara jî dinayînim kelecan zêde dibe yanî. Înşallah. Hêvî dikim tevî mêvanan ew ê gelekî berfirehtir, xweştir tevî siprîzan. Li ser usûlê jî mamoste em dikarin parikî ser usûlê bipeyivin. Ew ê usûla me çawa be? Ji xwe yanî ez dibêm di naverokê de usûlewkê hat fehmkirin. Yanî îro em çawa me sohbet kirib em ê bi vî rengî bidomînin. Wextê mêvanê me hebe jî ji usûla ne ji tedî kurd ji mêvandariyê pir hez dikin. Em ê gotina pare zêdetir bidin mêvana. Carina hinek tişt hene li ser usulê ew ew jî tên bîra min. Yani ne ji bo usula podcast û çend bernameyê me filan. Yani belkî bi giştî hêviya min ew e em ê vê şêwazê yani ez bawerim em ê bikar bin bidomînin parîkî bi min zehmet jî tê. Ew Beecroft ji Kenneth Pike du heftê gehan werdigire Dünya Edebiyatının Ekolojisi di wê pirtûkê de Behsa emîk û etîkê dike, dibê emîk xisûsî xwe malê wê çandê ne, yanî di nav wê çandê de rexnê, di nav çerçoveya wê çandê de. Te dî mesela bavê te bipeyve tu li ber ra nabî tiştek nabî. Ev rexnenekirina te, ev bêdengiya te, ev rêz û hirmeteya te ya di wir de Ez bawer im ev aîdê wê çandê ye mesela miro ji bo vê yekî emîk tê gotin. Etîk jî çavderiyekê ji derve ye yanî kesên biyanî tên dibin ya û bi desta xwe arin dixwin filan. Ev jî tiştekê çavderiyek ji derve ye. Ji bo vê yekî jî etîk tê gotin. Tiştên ferhengî ne ev. Lê belê Beecroft şîroveyek lê zêde dike. Dibêje ezê etîkê wekî sepînera dîsîplîneke sêyemîn yanî ji bo wêjeya berawirdî dibêje dibê ezê vêya wekî dîsîplîneke sêyemîn biparêzim dibê wêjeya berawirdî jî ji vê etîkê dertê yanî bi çavekî derveyî. Ez bawer im qesta wî parikî ev e mamoste yanî tu tê de bî lê tu karibî ji derve lê binêrî. Neşaşbim carekî Îbrahîm Seydo Aydogan di sohbeteke taybet de sê cure yên rexneyê tarîf kiribû. Got, Mesela behsa hin kesa em bêjin dikin, dibin yanî ev kes ji derve li wêjaya kurdî dinêrin. Hin kes hene ji jor ve lê dinêrin. Yanî ew bi xwe mezin in, edebiyata kurdî bi xwe tiştekî biçûk e û ew bi xwe li derve ne, li derve behsa wêjaya kurdî dikin. Hinek kes jê ne ji hundir ve lê dinêrin. Ez bawer im em ê karibin di nav van ewkan de yanî bêtir li hundir û bin lê etika ku Beecroft diparêze em ê karibin yanî em ê têkevin hundir derkevin ji derve lê binêrin. Rast e ev pir muhîm e. Belkê em dikarin li ser xalekî din jî bisekinin. Kurdên ku Kurdên Bakur ê ku li Tirkiyeyê dijin mixabin ji hêla tradisyonên akademîk ve em bi zanîngehên Tirkiyeyê girêdayîne. Çimkî piraniya me em ê bêjin temamiya me li ber destê wan mamosteyan perwerde dibin. Divîn wekî ku Firat Aydinkaya divê navenda me Ankarayê. Ankarayê wisa bû yanî li ser me farz dibe va tişta. Ema Piştî heşta belkî heştê îlonê mesela belkî piştî hefta çend cara va derdorên edebiyata li Tirkiyeyê jî derbek mezin xwarine û piştre jî xwe kişandine ber dîvarên akademiyê. Yanî xebatên edebî zêdetir bû. Akademîk, di nav derdorên xwendevanan de û akademîsyenên de sînorkirî mane. Yan nehiştin ku tesîrê wan li civakê bibe, bi însanan re û bêne bahev û tesîrekî zêdetir li ser civakê têxin bikin. Ama mesela kesên wekî te jî bal kişandibû, te teza xwe de jî belkî bernameyê me de tu bêtir behsa vê însanê dikî, vê teorîstênê Pierre Bourdieu. Ez edebiyatê ne wekî tenê wekî metin behs dike. Ev pariyekî jiyanê ye. Mesela ew teoriya viya qadê yan jî bi warê alan ê ku nivîskar, weşanger, xwîner, dewlet, bazar, giş têne ba hev. Qadek diafirînin, edebiyat jî tê de kêşe digire û tesîra xwe bi vê rengî îfade dike. Wekî însanên wekî Raymond Williams yanî vana usulên vana rexneyî jî li derva akademî jî maye. Yanî nebûn bi qasê mesela bi qasê teoriyên Terry Eagleton jî popüler nebûne. Kêm kes hene Kêm kes dervê hene. Tenê akademiye. kesên ku tenê behsa metna dikin, behsa ekola dikin, behsa teoriyê dikin, edebiyat wekî tiştekî mirî behsa va tişta dikin. Axirî ew jî dibin jargonekê dî. Aynî wisa ye û tenê ê ku vay vê jargonê dizanin dikarin e, bikevin vê vê vê vê nîqaşê. Lê usula me ev e, tiş- edebiyat tiştekî zindî ye. Em Em diafirînin û teorî ku em guh bidin û sohbet bikin di vê çerçeveyê de be. Em ê bipeyivin ne sons. Îne xwe em ê bê ji guhdarên xwe re bêjin heya beşeke din bila guhek li me bin guhekî li dinê bin. Bila wisa bin. Spas dikim. Spas mamoste ji bo axaftina te jî.